Inche bari mwensi mwabokire more korwa ase chinsinyo inye chi'ense, mobwatie amang'ana aya goetera ase YouTube channel ya Omoiborania James Gichana, boigo mobwatie amang'ana aya goetera ase ebirengo bi'emerongo kianda na inye ne chinuguta isano na emo, emiya emo na isato ne chinuguta ibere, gose more ase Royal Media Digital ya Royal Media igo nkobaarigeria ase enchera yabeene kogera igo kera engaki mogontebia ng'a ngosesenigwe more sana. Bono emambia eye igo ntete gokwarigania nabo igo torigereria amang'ana are igaa. Ekerengo ekende ngochi korigereria emambia bono ng'aki bono ndatebe amang'ana aya? Naki igo ntete gogotebia iga, nasangete ring'ana igoro amo na abakristo b'ekanisa ya Gospel Embassy Chapel na baria bachete egaria twasangete igoro na nabwate kerenge kenene kio eh, o- omoika nore abanto bagocha batugara omoika bwe bw'egechuchu omanyete ege- egechuchu egechuchu egechuchu omanyete chingaki nchireo togoika twateba ng'a egechuchu ekio giaeteire ekebaki egechuchu giaeteire ekebaki ekero egechuchu giaeteire ekebaki iga egechuchu ekiang'ainire egechuchu kiang'ainire Bono nkeri kogoswa, nkeri kogoswa na kebaki, ekebaki nagecha, gegoika iga aria iga kwanyora nakero kigeteneniri kabisa iga ge kiabeire enko kenkong'u kabisa. Lakini ekero kiarenge egeke ingo ingoika kere inge ingebwate chi chimbugete nchire ororo egechuchu kebwate ekero kere egeke. Kere egechuchu kere egeke nkebwate chimbugete chikororekana ase egechuchu eke na amatuko amange. Egechuchu eke nigo gekoganya botambe igo getegemeete mama omwabo agekuurere ekero omochando obeire. Bono egechuchu mono nigo gegotegerera eriogi, gegotegerera eriogi nki gegokwanwa na nki omonto agokwana, gose nki baria bande bare ensemo bagokwana, gose nki mama omwabo agokwana. Bono ase abange baito mbaroo tobwate emika ne chimentality chi'egechuchu, engaki ende yonsi ekeroo omonto akwanire egento, naboooo ogotegerera ng'a inki akwana, bono aye obogima bwao igo botegemeete na eriogi, bori egechuchu botambe okonyora ekerigereti inse gegotora, inkiana korigereria igoro. Mama omwabo nere okonyora oko na korigereria igoro roro ng'ai ekebaki gekoruera korwa. Ekero chingaki chikona kogenda, egechuchu keria ngocha kere giakina kiamanya, kiamanya ng'a oko ekero ore ase oboiku bwa ense eye na ase ense eye, igo okoramokia kwarigereria kwamanya, bono ekero omanyete igo okwerenda. Ekero kwerendire gwasuka emeeri iko bono kwa- kwamana goika mpaka ase engaki ekero ogoteba ng'aki egechuchu eke giateire ekebakeba bono na gesogo chisike abwo, ntorikona kogesiekera moono. Bono abanto baito abange mbaro tobwate em- emeika ya ege- ya egechuchu. Engaki entambe, igo togotegerera mono inki abanto bagokwana, igo togotegerera mono inki. eriogi eria nto nto ntobwati yaani ogo ebie igo okona gosuka naende tobwate okwegena kongo kwa egechuchu gekogera intwe ntokonyara intwe tweka. Omonto ore iga abwo yaani o- ogoteba ng'a eki tinkonyara eki goika omo omonto onde abe ororo ogokobwata okoboko. Lakini ekire chingaki buna omonto omomanyete nyasaye ochake koe korusia omoika oyo bwa egechuchu ase obogima bwao. Ogochaka omwaka oyo 2022, Russia omoikori bw'egechuchu bono akaba etuoni, ah, chituoni chi'okwegena, Eh, twatebire ng'a akaba etuoni y'okwegena. Etuoni y'okwegena, monto otari kogosoa namang'ana amange, otari kona gotegemea nki abanto bagokwana, otari kona gotegemea abanto bande safety yago iga ere ase abanto bande, yaani monto aye o- 2021 ribuna yaeteti, igo esafety yago kera egento amategemeo yago kera egento, euchumi yago na okonyora kwago igokwa igokwategemeete abanto. Abanto aba bamochani barue ororo, bagotiga titogosaba aye babie komonyene. Bono okomana kobeka ogosemeria mono ase abanto, tocheti kobeka ogosemeria ase Nyasae, omwaka oyo 2022. Ebirengererio biao na omoika oyo bw'egechuchu bogosemeria mono, ekero omonto ng'a yaria abanto bagokonye, Omoika oyio otakeirwe oere kabisa, bono etakiri naye oetire o- oetire ekebaki, otware obonyamasi o- obo okore ebinto biago aye bieka omonyene otari buna gotegemea abanto. Gekire chingaki ekero ogokina, osuke bosio egetambo kero kende naende. Bono egechuchu eke, namba eyemo ekero twarigereiri iga iga, twatari e- igoki igoki ekero chio egasi yaye egoketagete egokeganyete, getebiwa eriogi ng'a ng'aki bono ebeng'ana mbiyare, bono ebinto biabeire bobe sobonyansi ime. Togende tokorigereria iga iga ase egechuchu eke, engaki ende yonsi ekero nkebwati focus, egechuchu nkiare gotwara focus mono. Ekero ki egasi yane okona gotora, okona gotora nse aria iga, eng'ina nere ere ekorigereria gochia igoro. Engaki chinyinge, twabeire abanto to- torigereretie, yaani tore abwo tu. Tuta- omwaka ogochaka tore abwo tu ntobwati kende to- tokanyete toche okwo totebi ng'ai tokogenda gochi. Nonye na engaki yabo obochori bokogenda abanto mbarabwo bakonyete batebi ng'aki ng'aki bono moigwete bagokwana. Ere bieka omonyene tara decide korwa ase enkoro yaye atebe ng'aki inche ekero narigereiri attributes chiabanto aba, omonto onde oche obwate chiattributes chingiya chioborai noyo. Iga akanyete atebigwe, atebigwe ng'aki bono ngochia aa. before otaraganya igo otagete na abieka omonyene, oirusie omoika obwo egechuchu otebe ng'aki bono ninche igo ngodecide ebinto biane bioka. Ekero engoko egotacha ebichuchu iga aria, ekero keribu bono giaetire ekebakio, okonyora egogetora, yagetebia soka gochia iga aria karue agende. Genda gochia aria etenenere kora ebinto biao. O- omwaka oyo 2022, chaka goetenena kora ebinto biao, egekogera Nyasaye nakoete chinguru chiogoti chiogwetenenera na gokora ebinto biaye bioka omonyene. Bono, ekero abanto ba- bamenyire obogima obwo bw'emeika ye y'egechuchu, o- omonto a- asemeretie a- akonywe, omonto asemeretie atebiwe ng'a eyi akogenda gochia, o- aganyete, mpaka onye bono iga twenty twenty two abanto mbare ororo bono bande baganyete batebi ng'a ki bono aye aewe eplan, ribaga abwenerete gochia na eplan yaye, aganyete aewe omoika oyo bw'egechuchu orwe ase ase ase chinkoro chiaito. korwa ase amagima aito, abanto bachake betenenere, batware obonyamasi, abanto ba- batware chinguru chi'oko- chi'oko- chi'okonacha ebi- ebina bia bene ase amagima abo. Tonakoganya o- ochi ko- otebigwe ng'a ngochia okogenda gochia, tonakoganya otebigwe ng'a bono eke na eke na eke naki bwenta gokora, tenena, etera ekebaki, twara obonyamasi kabisa naye, erige rigereria manya chingaki na ebiro, ekere ebinto bire eh. Lakini obuya mbori ng'a ekero egechuchu giaetire chingaki echi chionsi pi, ngocha kere kia machua kiabe kiabe eh, bono ki- kiamana goika twateba ng'a giaetire ekebaki. Emambia eye, emiaka eye yonsi pi, na echingaki echi chionsi pi, omwaka oria o 2022 goeta, na ogosoma ebinto ebinge. Ogosomire ebinto ebinge sana, ogosomire ebinto ebinge. Omwaka oyio buna ogosomia amang'ana amange, na buna kwarora uchumi ya asareke egakonyegeria, ekanyegeria ense, ekanyegeria abanto, obwoba bogacha. Ebinto ebi bionsi mbigo biakoa chingaki, biting'ie obonyamasi bwao. Bono aye tari monto obwenerete kogenda naende ochake gosomigwa ng'a bono ng'aki obwenerete gosurvive ase obogima obo. Inche kogera Nyasae ogotebirie ere bieka omonyene, ogotebirie ng'a ki tagotegemea mwanyabanto bono, chaka komotegemea Nyasae. Semeria Nyasae. Na ekero kwamosemeire Nyasae, obochuchu bwao nigo bokona go shade off, bokona korwa ororo. Ekero omonto otari gotegemea eriogi ri'engoko eye mama omino anya gogokurera, bono aye, tari onya gotegemea amariogi y'abanto, omanyete abanto mbaro nabo nagotebie ng'a abanto aba. Babwate emika y'egechuchu kobategemeete kabisa bana gok- ba- ba- baigwe ng'aki nki omoraai oyo bagoteba. Bono omoraai oyo eraisi gotoka rende omoraai ogofail, ng'ai ogosuka gochia. Ebange, chaka komosemeria Nyasaye, inyora amang'ana aria twasoma ase egetabu keria kia Omochakano, ekong'anya, emerongo etato na isato, Nyasaye gateba ng'a inche igo ndamo nainwe. I will go with you, igo nkogenda amo nainwe. Bono inki rende ogotunya gotwarera omoika oyo bw'egechuchu? Kera engaki yaye ekanisa okogenda, obwate omoika bw'egechuchu, okoigwa ng'a abanto ba- inki bakwanete ekwaya eye, aa natigire ekwaya, gekore bakwanete, otegemeete engoko gekwane. Bono engoko neye eng'ainereria, omanyete egechuchu, engoko na eng'ainereria etebe ng'aki, yarorire gose e- e- yagesi, yataboka korwa ase yarenge, eng'ina eye yataboka korwa ase yarenge, yamana go- go- kobuga enchera gete iga riri riogokurera. Nonya kende nkiarenge ore egechuchu giakire obonyansi ime, ngiagete obonyansi ime kare gekogera igo giakurerwe giaterigwa ng'a ebise. Na eye eye eite gose engoko eye yaboka ase yarenge nkorota yarenge eng'ina, nkorota yarenge kende nkiarenge ororo. Bono egechuchu gekonyara komeki edecision yaye gio kekenyene, gekogera igo keganyete engoko keri eng'ina ekure. Emambia eye, abanto mbare ororo toge twategereire amariogi y'abanto twenty twenty one eria yaeta, togategerera sana. togategerera amariogi y'abanto bakona gotong'usa magega, abande bakona gotoita omoyo, abande bakona gokora ki. Bono, engaki taigeti yaye ogotwara obonyamasi ogoetera ekebaki, ora orakore ebinto aye bieka independently. 2022 eye, kera omonto oria otegererete amang'ana aye bono mambia. Eakige kuba tari tobua eakige kuba otebe ng'a nainche naetigire ekebakigwa, tindi kona kogosu na amang'ana abanto bakona kong'irani magega, tintageti kogera nyi onye Nyasae kare amo nainche, abanto bande baroo bakogosuka aa emeka ya ebichuchu babwate oo ng'a oo ng'a oo nkwagache enyomba aa abara ng'aki bono abaroki bago baroki igaa mbakong'ita. Nkongugura egari, ng'aki bono nko ng'aki ng'aki nkogenda igaa tata abanto mbakondigereria bobe. Kwani naye omotang'ani kogora egari omoika obwate bwa egechuchu, naye omotang'ani kogora egari? Naye omotang'ani koagacha? Naye omotang'ani gosomia abana? Somia abana bao kabisa naende kora ebinto ebikong'u ase bi Nyasae akoigorerete, takona gotwara wasi wasi. Suka gochia bosio are kabisa iga, otware shade off moikoyo bwegechuchu kabisa twara bono eh, aye otagete buyaki bono gaki tiga ndarakoboria ase obogima obo ngento ki otaraetera onye namarwaire na agoikaranseire kwarore ng'aki agoikaranseire onye ne- ne- nemechando kwayeteire onye nokwangu onye nokogamba kwagambirwe onye namang'ana aria aria omopasta bono okumete iga ng'a bono ng'aki enchiri eye Eh, ekanisa rituko ndiyo goikaransete ekanisa aye bieka nebirogo oraye bieka nebirogo ekanisa ime. Rituko ndiyo kwaikaransete kabisa igo ogaika okanyora abashirika bonsi bi bagwonchokeire. Rituko ndiyo aye buna omoshirika bw'ekanisa goigeta kera omonto ekanisa agachaka gokogamba lakini inki otana korora? Abana bao ngaki taiyo banywete bakanywa amaru kabisa baka baka bakaba chi chichwang'a isiko igaa abanto yaani otori korora omogaka otachiete akaba eke- e- ekebago kabisa akagosinya. Inki entoki otana goetera ase obogima obo? Bono ebinto ebi bionsi ebi biakoire obonyamansi, nekero biakoire obonyamansi, bono aye na omonto gwaeteire ekebakera, igo tati osoki gochisika komanyete ng'a inche na omonto bono naeteire ekebakera, tindi ebinto mbio biko na kongosa ebi. Saitani tari na kongosa iga ebinto bire nabikio ebinto ebising'ia ebising'ia ebising'ia ebi. Ebi na ebinto bi- ebike. Bono soka kabisa omo- omanyete ng'a inche nomonto ma- inde independent gokora ebinto biane. egetabu kia Danieli eyemo, Danieli eyemo, kitabu ekio naki twasomete igoro, kitabu kia Danieli eyemo ikomi na emo, gokwanera ere igoro ya ekero omongwana okorokwa Daniel, Daniel iga iga akwe akomanya ng'a ne chingaki eke ase are Ee, environment inche yarenge ndonge, lakini ere akamanya ng'a inche nomonto naeterete ekebake kare, tindi koona kogosoma ebinto ebi ebise nigo nekogokora Nyasae iga aramore inche. Danieli igo bagotebigwa ng'a bono egento motakiri mokore neke, chindagera mokoria, inchiri chitachenegeti mokonywa ebinyugwa, mogokora ebinto gete iga iga, ekero mwarire ebinto ebi, nyuma y'amatuko gete iga ikomi, tomenye korire tore etafauti. Danieli agakana agateba inche, inche nomonto ng'eterete ekebake, tindi ko, uh-uh. Akabateba iga, Igo mogotoa chingaki, toe chingaki, intwe torike rigie tokoria, na abwo bande bari bari egurupu eria yaito twabeire abange, nabarabwo barie eki bakoria. Momanye gotorigereria nyuma y'amatuko ikomi, morore etafauti ere gati yaito amo nabarabwo. Onye etafauti tekororekana, gose tokororekana tore abanto twarosire twaereirwe, rorio momanye go decide motoe chindagera echio mogotoa. Danieli akamanya, agateba ng'a inche nomonto ng'eterete ekebaki, tindi gokosora ebinto ebi bionsi nini. Akabatebia ng'a toete those ten days. Ebiria oteba ng'a nyuma y'amatuko aria ikomi, omonto ore kororekana etofauti mono, goetania abanto bande igare korokwa Danieli, amo na omongwana oria ore korokwa Hanania, na Mishaeli, amo na Azaria. Ase eng'encho ya ki? Ase eng'encho Danieli tachieti ko gotegemea atebigwe. Ere bieka omonyene akamanya ng'a egento togokora neke. Intwe nabanto tweteire ekebakio igo tokora ebinto koreng'ana na Nyasae oria togosasima. Emambia eye. Nyasae nakoete ribaga ri'ogodecide na gotenena boronge ase kende gionsi keria ekio omonto ogoetera bono mambia. Tenena ase eh, en- ritemu rinde rionsi rigocha, tenena ase oboronge, tenena ase ekeene. Nere Nyasae iga ago- ago- agosika omonto oria otari koba influenced. Daniel tachieti koba influenced na. n'amaari, n'ebinto biare kororekana ase oboruoti obo. Agakana agateba, Intwe aye, intwe toe togitendeise emampia eye. Ase omwaka o 2021 ngwatemwa, amatemu akaba amange sana, amatemu akaba amange, amatemu aya iga are gokorusia omoika oria bwa egechuchu orwoo, ee bono, are buna gokorusia ororo. Ebinto bikago bikaba ebinge kabisa, bikaba ebinge. Amatuko aya ten days Daniel bakobekwa ase ogotemwa. Amatuko ayio nabo arabe nomwaka oria o 2021 oo ase obogima bwao, emiaka ikomi eye, emiaka ebere etato ene yaetire. Omochando nore iga igobeire asore emiaka eye yonsi pi, rakini ase chingaki echi chionsi pi, amang'ana aya onsi pi kwaeteire, iga are gokobeka iga are kona gogosegeta na gogosia na gokobeka na gokobeka boronge, egere omonto oche goqualify bono totobe ng'a ki egechuchu eke kiamachuire yaeteire ekebakire. Aye mambie bono, manya ng'a ase chingaki echi chionsi kwabekirwe ase ogoteemwa. Kwabekirwe ase ogoteemwa ase amarwaire, kwabekirwe ase ogoteemwa ase you know, abana bao mbaranyore emeremo, obekire ase ogoteemwa kabisa. Amatuko ikomi naro ayio, amatuko ikomi nabo ara be emiaka eye omwaka emiaka ebere, emiaka etato, emiaka ene, riria gwaetire amang'ana amakong'u. Mambia eyi omonto naro oeterete ring'ana rikong'u, amatuko aya ikomi. Ase ebirengererio bi'omo- bi'omoika bw'egechuchu monto nabagoteba ng'a obe igo ntwakure. Lakini ase Danieli oria oeteire ekebaki, eme amatuko aye ikomi iga agosaba Nyasae ng'a, Nyasae, intwe a- egento ekenene togokwanchire toetere ase ogoteemwa okwo, amatuko ayio toyaetire, toyakore, alafu mane korora amatokeo narareo. Barabwo omanyete mbagopimete sana, abanyabitari mbagopimete, bagakoa amatuko aye, bagato- bagakoa 2021 amatuko naro ayio baete Daniel, bagakoa amatuko ande bakamenta ayande bateba ng'aki tiga torare ewiki ng'aki ekogenda emiaka emitini ng'aki ekoba. Ase ching'aki echi chionsi pi, Nyasae obeire omwegenwa asore, okorendire, otebire ase egetabu keria ki'omochakano, egiokong'anya. emerongo etato ne chinke chiaye ikomi na inye, agoteba ng'a inche Nyasae nigo ndagende amo nainwe, I will be with you. Inche nigo ndabe igo ndagende amo nainwe. Musa okomotebi chinse ng'a, Nyasae, obe togende amo naintwe, noro ntogosuka korwa iga iga. Ase omwaka oyo, amang'ana aya ogwaeteire korwa magega, agotinirie, agokorire bono kwabeire omonto omokong'u. Kwabeire omonto bono gwaeteire ekebakio ama ekebakio gie saitani ai botambe inwe ki egasi ya ekebakio egegochi gia egechuchu kiagenda kiaria. Ee bono nkeri gotaka gechuchu kiarorekana gekogenderera. Rakini saitani oyo, oyio obeire gagokorigia ase engaki entambe gwa o Nyasaye ogotambokire otherwise onye atagotamboketi onye otaigweti rirorio riaye erio. Igo okanga nabo togoteba ng'aki i- ama ekiao kiarire, lakini onye Nyasae agotambokire omwaka o 2022, inche ng'imineti ng'a ng'aki ere obeire omwegenwa asore naende goika atare amo naye. Riria bagoteba ng'aki eh, i- i- i- e- e- e- e- ikomi na isano na isato, ekero engaki eria yachi yachi ya- yachigetwe nomoruoti Nebukadnesaro. ing'a abamura baria bonsi barentwe asare. Omoteneneri oria omonene akabaira ase omorwoti oria. Omorwoti agakwana nabarabwo, na ase abwo bonsi onde tanyorekanete omogogetie buna Danieli, Hanania, na Mishaeli, na Asaria. Ase ayio ase ayio abwo bane bakaba bakomokorera omorwoti. Aba bane baria babegetwe ase ogoteemwa, baria bachoorete, rigereria, bagachoora koria chinyeni, bagatiga ebinto biria binde. Ekero bagochoora koria chinyeni, tokamanya korigiria tokanyora ng'a chinyeni echi igo chitenerete obochenu ring'ana ria Nyasaye. nabo abanto ogochora nkore iga, nabo omonto ogochora obogima bwa bwense, gose ochore obogima bwa Nyasae. Nabo ogochora ring'ana eri ria Nyasae rigokonye, gose ogenderere komenya ase obogima bwense, ebinto biao bigenderere gosareka zaidi. Ogenderere gotigana na omoika bw'egechuchu, omanyete omoika bw'egechuchu tobwati kwegena, togosemeria Nyasae. Lakini ekero ase ring'ana rire, ekero okori ring'ana ria Nyasae, obonyamasi igo bokoba ororo. Tori kogosuna mei kende ng'a bono ng'a amarwaire iga agokogosa, ng'a abarogi iba agokogosa, ekero obwate ring'ana ria Nyasae. Bagachora koria chinyeni, ring'ana ria Nyasae rikabating'ia, rikabaa obonyama ase emambia eye. Ase omwaka oyo 2022, egento otagete mono goetania kende gionsi ne ring'ana ria Nyasae. Ebi binde gwachana naye bigogokonya ase ebi gochi, ekogera baria bande bariete eki bariete, ase eyio basugete gochi, abanto mbaro bagokoria amang'ana 'abanto. barie ebirengererio biabo barie chisemi chiabo barie o- o- nini bonsi baika batuomera lakini danieli akari akari ai- akamanya obobisi bwokoba ase nyasaye akari chinyeni chinyeni echi nitwateba ng'a na- ring- chinyeni echi nering'ana ria nyasaye akaritakuna yes. Kabe ne ring'ana ria Nyasaye, kabe na Nyasaye, Nyasaye akoba amo naye. Orore ng'aki ota esafari eye 2022 eye ng'aki ebinto biao bitabe boronge. Aria ase ebinto bituomerete ng'aki bita tiga etera ekebaki, bono mambia soka komanyete ng'a nchire omonto naeteire ekebaki. Ebinto ebi amatemo aya masini masinini aya, ng'a bono omwana one orwarire bono ominyoka oche ase abaragori, aye onye kweri gochia ase abaragori bado negechuchu. Nonya onde ekanisa natigire, eh, amang'ana bakwanete, aye bado negechuchu. Lakini abanto baria abanyamasi, kwana, kwani nki nki ntana koigwa? Nki ntana gotebiwa? Nki ntana gotebiwa bono? Ekire natebiwa amang'ana amange, ekanisa twaramirwe, igaa omopasta kwaramirwe, ekwaya master kwaramirwe, nki otana koigwa? Bono aye otegerera abanto bamang'ana abanto gaiku bagotiga ekwaya, ng'a bono na- na- na- nagochekire. Kwagocheka, isoka eye ayegocheka rende aye bado negechuchu. Abanto baetiire ekebaki mbari kogosuna binto bisiniini, mbare kogosua ekebaki na gete bago gegocha bateba ng'a nki, nki kere igaa, ng'a oywo ogokwana. Anyway, omoika bw'ekebaki obugwa omoika bw'egechuchu obugwa ase erieta ria Yeso. Ase omwaka oyo 2022, ntotageti emeika eria y'ebichuchu gototagete omoika kabisa iga bw'abanto kabisa bare baantabe chituoni chi'okwegena. Chituoni kabisa chigotira kabisa na oyo ndatebete ng'a chituoni chitire chisabe kabisa omoika otirimboke. Thank you so much. Noro omogano bwe.